Dir erlieft live hei d'Scheedung vum Christine a vu mir. Déi Hëllef, déi mer u sech kréien, fir dee Support, deen ee ronderëm kritt. Also, pardon. Et seet een oft, et brauch een en Duerf, fir Kanner z'erzéien, mee ech géif soen. Ech si fir si de Sven Clement, am Weiblechen. A par extension, Schold un allem, wat op der Welt esou lass ass. An d'Leit soe mer och hir Meenung. Mega krass an d'Gesiicht. Hei, ech weess awer u sech, wat dat fir eng Aarbecht ass a wéi vill ee brauch, fir dat doen duerchzezéien. A grad déi ganzen Zäit déi Kritik an. Also et gëtt zum Beispill erwaart, du muss zu all Sujet alles wëssen. Sou, lo si mer hei. Lo si mer hei a wëllkomm bei In Bed With Politics, oder wéi wollte mer dat Ganzt hei nennen? Dat ass eng gutt Fro. Et kléngt e bësse cringe a gläichzäiteg iergendwéi e bëssen ze intim. Jo, dat ass jo dee ganzen Challenge, dee mer u sech hei eis stellen. Gläichzäiteg oppe sinn, gläichzäiteg ze zielen, ëm wat et an der Politik geet, wéi ech dat erliewen, wéi meng Famill dat erlieft, an awer net cringe eriwwerkommen, net gestallt eriwwerkommen. Dat heescht, mir sinn och ugewisen, op datt d'Nolauschterer, d'Nokuckerten eis Froe stellen. Mengs de, interesséiert sech iwwerhaapt iergendeen dofir? Dat ass déi gutt Fro, déi mer eraus wäerte fannen. Ech mengen, datt et wichteg ass einfach ze weisen, datt Politik méi ass wéi nëmmen op der Chamberstribün stoen. Jo, ech mengen, d'Leit menge jo och ganz vill, Politik, da sinn se eppes Hochtrabendes, deelweis och vläicht iergendwéi glamourös, wat jo wierklech guer net de Fall ass eigentlech. Do hu mer och nach Anekdoten, déi mer herno kënnen erzielen. An och datt et esou wäit ewech vun hirem Alldag ass a vun hirem Liewen, an eigentlech ass et jo genau de Contraire, eigentlech ass jo Politik eppes, wat an eisem Alldag stattfënnt a wat eis all concernéiert an. Jo, Politik ass eppes, wat jiddwereen all Dag betrëfft. All Dag erliewen d'Leit Politik a se wësse guer net, wéi eng Entscheedungen u sech alleguerten an der Chamber heiansdo getraff ginn, déi si direkt beaflossen. An, mee Komm mir fänke mol bei Null un. Esou bei Adam an Eva géif ech elo soen. D'Fro déi ee sech jo heiansdo stellt ass, du soos et virdru, Politik, Glamour. D'Leit mengen ëmmer mir hätte sou warscheinlech 100 Déngschtmeedecher an Leit déi hei alles fir eis maachen, mee a Wierklechkeet Dat heiten ass bei eis doheem um Kichendësch. Jo, effektiv. Also mir wëllen elo guer net weisen, wéi dat hei ausgesäit, zwee Handyen, eng GoPro, Mikroen. Mee virun allem muss ee soen, mir hunn d'Spillsaachen awer eng Kéier no lénks an no riets gedréckt, soss géif een hei e bëssen iwwert de Lego trëppelen an sou Sport maachen. Jo, an do si mer dann e bësse bei deem, wat, wéi, wéi ass esou den Alldag? Also ech kann natierlech elo erzielen, wéi mäin Alldag als Politiker ass, wéi ech dat empfannen. Mee wéi empfënns du dat, wann ech Politik maachen? Oh Gott, wou fänken ech un, datt et elo net direkt esou mega negativ eriwwer kënnt a mir der mega Kritik gëtt un dir? Ech denken, ech fänke mol vläicht ganz authentesch un, datt ech soen, Wa mer sou mat Kollege schwätzen an eisen Alldag mat hinne vergläichen, also kréien ech op d'mannst ganz oft de Retour, datt gesot gëtt, Ech kinnt net, wat Dir maacht. Dobäi wosst de genau, op wat s de dech géifs agesinn. Nee, ech wosst net. Nee, dat kann ee virdrun net sou wëssen. Mee datt effektiv déi meeschte soen, Ech kinnt et net, well Also ech weess net wéi oft ech elo schonn driwwer nogeduecht hunn. Dir erlieft live hei d'Scheedung vum Christine a vu mir. Jo, also effektiv. Oh Gott, ech mengen ech sprang vun Hot op Haart, dat ass net esou gutt. Ech hunn invill ze vill wat ech Negatives hunn. Ech wëll jo awer net direkt esou negativ eriwwer kommen. Wéi erliewen ech dat? Ech fannen ech erliewe just negativ Säiten, wann ech dat éierlech däerf soen. Well ech ginn déck oft ugeschwat an negative Saachen, ah dat doen ass egal wat, wéi wann ech perséinlech doduerch datt mir bestuet wieren dofir responsabel wier datt iergend eppes politesch net esou leeft. Ech ginn déck oft gefrot. Also d'Oppositioun ass meeschtens net responsabel dofir wat d'Majoritéit mécht, dat muss een vläicht och eng Kéier soen ne. An et geet dann iwwer bis hin zu esou Saachen wa mer am Restaurant sinn, Vläit gesinn ech gutt zu Lëtzebuerg verschidden, also heiansdo geet een a verschidde Restauranten an fänkt u esou ganz roueg ze ginn an dann gëss du esou ugekuckt an dann fills de dech esou mega onwuel an dann traus dech guer net iergendwéi normal deng Date Night ze hunn an iergendwéi normal ze schwätzen, wëlls de iergendwéi mierks, okay déi um Niewendesch déi lauschteren no, also schonn iergendwéi och e bëssen dat Gefill du gëss permanent jugéiert. An d'Leit maache mega vill den Amalgam tëschent dir a mir, déi gesi mech guer net als eegestänneg Persoun, ech si fir si de Sven Clement am Weiblechen. A par extension Schold un allem, wat op der Welt esou lass ass. Absolut. An d'Leit soe mer och hir Meenung mega krass an d'Gesicht. Dat ass jo u sech dat Positiivt drun, d'Leit soen der d'Meenung. Meeschtens ass et also hannen erëm an alles. Mee an der Politik léiert een awer fréi, datt een d'Meenung meeschtens relativ ongefiltert gesot kritt. Jo, et muss een awer och soen, et kommen tatsaach och vill Leit op een duer a soen, hei dat do war cool oder dat do war gutt, dat hunn ech respektéiert. An wat ech extrem appréciéiere si ganz oft Leit aus anere Parteien, elo net onbedéngt d'Leit mat Mandater, mee wierklech Leit déi am Alldag esou Politik maachen oder och vläicht an Associatioune sinn. Also déi onbesongen Helde vun eiser Lokalpolitik. Genau, de Réckgrat vun der Gesellschaft. Also elo net déi, déi s de op der Tëlee gesäis, mee wierklech méi déi, déi wierklech d'Aarbecht hannendru maachen, fir datt déi aner sech kënne virun d'Tëlee stellen. An déi kommen da bei een a soen déck oft, Hei, ech weess awer u sech, wat dat fir eng Aarbecht ass a wéi vill ee brauch, fir dat doen duerchzezéien a grad déi ganzen Zäit déi Kritik an, also et gëtt zum Beispill erwaart, du muss zu all Sujet alles wëssen a wann s de eng Kéier sees, jo nee pardon, do hunn ech mech dann net genuch eragelies, da gëtt et der der virgeworf. Wann s de dech awer zu eppes äussers, wou s de dech net auskenns, gëtt gesot, jo hee kann näischt. Mee wee vun eis ass an allem gutt? Also ech si gutt an de Sproochen, ech si schlecht am Mathé, voilà. Jo gutt, also an de Sprooche sinn ech wierklech null, dat muss een einfach soen. Mir schwäifen elo net of, mir ware bei den negativen Déngen. Ech hunn d'Gefill, du wëlls einfach et mol eng Kéier lafe loossen. Jo, mee et ass natierlech blöd, wann ech dat hei net esou virum Mikro maachen. Mee jo, vläicht ass et net schlecht, et eng Kéier kënne lafen ze loossen. Also du hues virdru gesot, wéi ech et emfannen, ne? Also wou ech gesot hunn, eis Kollege soen ëmmer, ech kinnt dat net, dat ass och ganz vill, wëlls de eben net nëmme vill ënnerwee bass, mee och en immens onbestännegen Zäitplanning hues. Also et ass extrem schwéier fir ze plangen, wëll all Woch den Agenda changéiert. An dass dee mental load an dat Organiséiers an déi honnertdausend SMSen, mir kënnen net soen, hei mir sinn all Dag moies um siwe fort, ech bréngen et d'Meedchen elo heimen moies an d'Crèche an dann owes gees du et sichen, et ass all Dag soe mer wéi nei verhandelen. Jo, muss een jo vläicht Ech erënnere mech drun, datt eng Kolleegin rezent en TikTok gemaach huet mat meng Moiesroutine, wann ech an d'Chamber fueren. Ech hu mer dat ugekuckt, ech hu geduet, es flott eng Moiesroutine ze hunn. Meng Moiesroutine besteet meeschtens dorauser, vill ze spéit nom fënnefte Snooze drécken aus dem Bett ze rullen, séier an d'Dusch ze sprangen. Derzwëschent ze hoffen, dass du, wann ech lief, d'Mia undees, prett mess fir an d'Schoul an an d'Crèche am Moment nach, an dann verhandele mer währenddem quasi aus, ob et nach duergeet, datt ech et an d'Crèche féieren, ob s du et an d'Crèche féiers, a währenddem den Dag quasi plangen, an während den Dag leeft, an dat ass mengen ech den den Challenge vun deem Politikerliewen, während den Dag leeft, permanent nei verhandelen, well den Agenda eppes ass, do stung moies eppes um Plang. Schrecklech. An dee, also et gëtt esou dat Spréchwuert, déi beschte Pläng iwwerliewen de Kontakt mam Feind net, mee et ass genau dat, de beschten Agenda iwwerlieft de Kontakt mat der Realitéit net an der Politik. An do komme mer erëm op d'Familljeliewen zréck, Mir maachen eppes aus an op eng Kéier schreifs du mer eng SMS en, et gëtt e Problem, lo ass dat an dat derzwëschent komm oder ech si gefrot ginn fir den Owend nach op d'Tëlee oder ech muss nach séier hei e Statement maachen an da muss ech mech erëm riichten. An de Problem ass, datt ee vläicht eng Kéier muss an de Kontext setzen, datt ech jo och schaffe ginn. An dat net zu knapps. Also dat ass jo net esou. Jo, an ech däerf gäre maachen. Also dat däerf een net vergiessen. Ech wëll jo onbedéngt schaffe goen an ech wëll jo eben net dat Hannenustiellen, mee ech muss mech u sech esou ëmplangen, datt et fir mech mega stresseg gëtt, fir datt d'Däint ronderëm kënnen accommodéiert ginn. Et ass jo esou, datt ech, net datt d'Leit dobausse mengen, ech wär net present, ech géif näischt maachen. Nee, sou ass et net, guer net. Ech probéiere jo wierklech Zäit an all Zäit, all Moment deen ech hu mat Iech ze verbréngen an och Zäit heiheem ze sinn a Projeten heiheem unzegoen. Mee et ass ganz heefeg, datt de Projet, de Meeting Jenga, wéi s de et genannt hues, zum Affer fält. Wéi vill ugefaange Projeten hate mer heiheem, déi

Schoulvakanzen. Dat ass e bësse wéi e Schichtplang. Jo, an da mengt een, ok, doranner gi mer eens. Wat d'Leit natierlech ganz wéineg gesinn, ass, datt ee jo nieft deene Kommissiounssëtzungen, déi eleng schonn iwwer 20 Stonnen d'Woch an Usproch huelen, ee jo och nach muss déi Texter preparéieren, déi an der Kommissioun sinn. Et muss een déi Saachen, déi an der Plenière si preparéieren, au-delà vun der Kommissiounssëtzung muss ee mat Wielerinnen a Wieler, mat Interessevertrieder schwätzen a gläichzäiteg muss een all dat normaalt Liewen, wëll ech elo mol soen, ënnert en Hutt kréien, well dat Schlëmmste si jo Politiker, déi komplett ofgehuewe sinn, déi kee Kontakt méi mam normale Liewen hunn. An dat fannen ech awer hei zu Lëtzebuerg u sech gutt, datt mer alleguerte forcéiert sinn, Duerch eisen dach relativ kompakten a stressegen Alldag dee Kontakt net ze verléieren. Du hues virdru vun an de Restaurant goen an ugekuckt ze ginn geschwat, mee et ass och einfach déi dauerhaft 24, 7 am Déngscht stoen, Saach, déi u sech dozou féiert, datt een de Kontakt mat der Realitéit net verléiert. Well du kriss d'Meenung vun de Leit ongefiltert gesot. Also wat ech heiansdo extrem stresseg empfannen ass, dann hu mer mol eng Kéier eng Date Night, soen ech elo mol, och gären mam Mia, ech menge mir kënnen den Numm jo soen, deen ass elo net geheim, eist Meedchen huet elo dräienhalleft Joer, mir huelen hatt relativ oft iwwerall mat an da sëtze mer do an dann hu mir einfach mol eng Kéier e relaxen Owend sou an der Famill iergendwou oder heiansdo och mol mat der Famill eben oder mat de Kollegen an da kommen d'Leit an si froen net, stéieren ech oder sou. Si huelen, si accaparéieren dech, si huelen dech op d'Säit, si loossen et lafen a mir stinn dunn do an ze waarden. An ech fannen dat déck oft esou stresseg, well ech weess, datt et immens wichteg ass an du muss jo och kënnen op d'Leit agoen an hinnen nolauschteren an dorëms geet et jo och. An ech mengen, et wier falsch fir dann ze soen, ech si elo net am Déngscht oder ech weess net, weess de. Dat ass e. Fir d'Lescht jo Volleksvertrieder, mee fir een ze vertriede muss een en och verstoen an mäi Versteesdemech vu Politik oder vum Politiker sinn war ëmmer, datt een och gläichzäiteg am Déngscht vun de Biergerinnen a Bierger steet an dat ass en Déngscht deen eben net freides owes ëm 4 Auer ophält, mee wou et wierklech drëm geet Och Freides owes ëm 8, wann een am Restaurant sëtzt an u sech säi Steak frites ësst oder seng Zalot ësst, ugeschwat ze ginn. Mee du hues ebe gefrot, wat fënns du, wéi ëmfënns du dat? Dat ëmfannen ech awer eben, ech hunn mer jo net erausgesicht an der Ëffentlechkeet ze stoen. Dat ass kloer, mee wann een eis Bezéiung awer zeréckspullt a kuckt, wéi mer zesumme koumen, do war et awer schonn esou, datt ech schonn politesch aktiv war. Bon, et hätt kee forcément, ausser vläicht mir selwer, domadder gerechent, datt ech eng Kéier et géif an d'Chamber packen. Et muss een awer och vläit soen, du selwer kënns aus enger Famill, wou awer zumindest och kommunalpolitesch Erfahrung do war. Du hues Sciences Po studéiert. Also et ass elo net esou, dass de do blauäugeg eragelaf wäers a gesot häss, ech hu keng Ahnung, wat Politik ass. Nee, ech hat, mengen ech, effektiv eng gutt Idee, virun allem wëll ech, wann ech meng Eltere gekuckt hunn, gesinn hunn, datt ech u sech dat gemaach hu wat ech, wat meng Mamm dann ëmmer mat mengem Papp gemaach huet, hien ënnerstëtzt huet, mat op Eventer gaangen ass. An ech mengen deen, dat däerf een och guer net verkennen u sech, wéi vill een awer deen aner och do ass, also grad am Wahlkampf oder esou. Mee ech, ech maachen e, eng Parallel, t'ass wéi Kanner ze hunn éier s de Kanner hues, also nee, d'Virstellung wéi et ass Kanner ze hunn éier s de Kanner hues. Du denks, oh jo, Ech gesi meng Kollege Kanner hunn. Ech hunn Neveu'en, Niècen. Ech hat jo en Hond a weess ech wéi Kanner kréien ass. Genau, ech hu Bicher gelies, ech kennen Videoen. Dozou kommen mer och nach, zu Hond a Kaz, wéi mer dozou komm sinn. Net ëmmer ofdriften, wierklech. Bleiwe mer beim Thema. Dat heescht, du hues eng Virstellung, wéi eppes ass. An da bass de Bankéier dran. An ech mengen, dat kënnen och all Eltere kënnen dat bezeien. An dann ass d'Realitéit ganz aneschters, wéi s de et virstells. Kloer ginn et Parallelen, déi d'selwecht sinn, mee et ass awer och esou viles aneschters, wat s de eben net konns virausgesinn. Oder och nach anescht, Esouguer wann s de weess, wéi et wier, weess de jo net, wéi et dech betrëfft oder wéi s du domadder ëmgees. Jo, dat ass. Et ass op der enger Säit weess de net wéi s de selwer domadder ëmgees. Du hues et natierlech och just à distance gesinn, war een net selwer betraff, huet een net selwer missen d'Entscheedungen treffen. An ech mengen, datt och d'Politik zu Lëtzebuerg sech déi lescht, ech wëll elo net soen déi lescht zéng Joer, immens verännert huet an awer déi lescht Joren un enger Vitesse gewonnen huet, déi mer u sech virdrun an dat héieren ech och vun den eelere Kollegen an der Chamber, net kannt hunn. Wann een an d'Generatioun vun eisen Elteren zréckgeet, also elo net honnert Joer zeréck, esou al si se jo net, esou al si mir net, mee wa mer just emol 30, 40 Joer zeréckginn an der Lëtzebuerger Politik, da war et u sech esou, datt et wierklech en Feierowendparlament war. Also d'Chamber war hallefdaags, hat da sinn no der Aarbecht nach dohinner gaangen, huet een seng Aarbecht gemaach, da si mat senger Mapp komm, et hat ee säin een oder zwee Gesetzesprojeten, déi debattéiert goufen, derbäi an dann ass et ebe sou laang gaangen, wéi et gaangen ass an da war een owes fäerdeg an da sinn heem gaangen. Dunn, wann een dat elo weidergeet, ass natierlech d'Charge vun europäeschen Texter ëmmer derbäi komm. Mir hu vill méi Onprevisibilitéit an der Welt. Mir musse jo als Lëtzebuerger Parlament déi nämmlecht Aarbecht ofdecke wéi en däitscht Parlament. Mir mussen all europäeschen Text transposéieren, mir mussen déi nämmlecht national Texter maachen an alles dat ass einfach un déi nämmlecht Zäit gedréckt ginn. Et huet ni ee wierklech d'Fro gestallt, Ass esou en Hallefdagsparlament nach iwwerhaapt, funktionéiert dat nach? Dat heescht, mir liewen an esou enger Welt, oder fir 2018, déi éischt Kéier gewielt gouf, hu mer an där Welt gelieft, Et ass jo alles gutt, mir hunn 20 Stonne Congé politique a fir de Rescht kann een nach eppes niewebäi maachen, Buergermeeschtermandat schaffe goen, jee no Wëllen. An du koum Covid an dat huet eis ganz kloer gewisen, datt dat net méi de Fall ass. D'Vitesse vun de Sëtzunge vun den, mir hunn nach ni esou vill Plenière gehat, dat ass historesche Fakt, mir hunn nach ni esou laang Diskussiounen an der Chamber gehat, mir hunn nach ni esou vill Kommissiounssëtzunge gehat. An alles dat huet guer net hannerfrot, brauche mer vläicht en anere Modus wéi d'Chamber schafft an domadder wéi d'Politiker schaffen zu Lëtzebuerg? Also, oder och grad déi Fro mat der Familljevereenbarkeet, ne? Also, fréier war et, du erënners dech, 2018 war et esou, d'Kommissiounen hu moies ëm néng ugefaangen, waren ëm Punkt zwielef fäerdeg. Jo, mir sinn oft zesummen iesse gaangen. An dann ass et ëm zwou weider gaangen. Genau. An dann ass et bis fënnef gaangen an dat war et. Dann hat een U sech 6 Stonne Kommissiounssëtzungen an engem Dag. Et war previsibel, du hues nach niewendrun deng Firma gehat. Mir hunn u sech quasi d'selwecht Büroszeite gehat. Ech hu bei enger Asbl geschafft, mir si moies zesummen an d'Stad gefuer, mir hu Mëttespaus oft zesumme gemaach a sinn owes zesummen heem gefuer. Previsibel, war elo net ëmmer esou, heiansdo has de jo nach owes Eventer oder esou, mee et war awer definitiv méi, ech soe mol, Standard-Büroszeiten. Elo, säit dëser Legislatur, also nëmmen innerhalb vu fënnef Joer, fir dat ze illustréieren, si mer elo an enger Welt, wou d'Sëtzungen ëm hallwer néng uginn. Seet ee, Mä déi hallef Stonn, jo, mir kënne bis eng Auer goen. Dat heescht, mir si elo schonn, mir verlängeren u sech ëm annerhallef Stonn eis Moiessëtzungen. An dat mécht e Risenënnerscheed, wann s de vu Réide fiers, Ech mengen dat weess jiddereen hei aus dem Eck. Ob s de muss ëm 9 oder ëm hallwer 9 an der Stad sinn, dat mécht deelweis 40 Minutten Ënnerscheed aus vum Fortfueren. Du wiers quasi eng Stonn éischter fort fir eng hallef Stonn éischter do ze sinn. Genau dat, jo. An da kënnt derbäi, datt de, also d'Mëttespaus ëm eng Stonn gekierzt gëtt. Dat war awer virdrun ëmmer do, wou s de konns Leit gesinn, mat Biergerinnen a Bierger schwätzen, se treffen, Interessevertrieder treffen. Dat ass elo immens kondenséiert ginn op déi Stonn. An dann hu mer mëttes quasi déi nämmlecht Zäite wéi virdrun, mee et ass awer exzeptionell och méiglech fir no fënnef Auer nach eng Sëtzung ze maachen, esou datt et dann bis hallwer siwe geet. Dat ginn awer dann laang Deeg, wann ee vun hallwer néng bis hallwer siwen an der Chamber ass a potenziell de ganzen Zäit vun engem Thema op dat anert spréngt, dozou komme mer nach an aneren Episode wéi esou en Alldag genau ausgesäit, mee et ass einfach dat wat gemaach huet, datt mer net méi an där Hallefdagswelt liewen. An och dee mental ustrengende Deel, déi ganzen Zäit, du spréngs déi ganz Zäit vun enger Saach op déi aner, mee ech. Ah dat mierkt ee lo hei am Podcast immens gutt, ech sprange vun Hëppches op Haapches, dat weist och, mir hu kee Skript, mir schwätzen einfach. D'Idee war, datt mer eis einfach austauschen iwwer wéi ee Politik wouer hëlt, ob Politik, wat et bedeit u sech Politik ze liewen. Dat war meng ech d'Iwwerleeung, e bëssen de Rideau opmaen, fir dee Bléck hannert de Rideau ze erméigleche vun der Politik. Mee zum Beispill wann s de elo do ziels, du bass moies um hallwer néng do, bis eng, an dann vun zwou bis wéini och ëmmer, Kléngt ze previsibel a kléngt ze strukturéiert, well esou ass et jo net. Dat ass et jo, mee wéi erkläre mer dat elo? Also dovun ofgesinn, datt et jo meeschtens, also mir maache mëttlerweil keng Mëttespause méi zesummen, vläicht nach eemol de Mount, wa mer Chance hunn. Bon, ech schaffen elo op der Gare, do am Stadzentrum, mécht et och net esou einfach, mee et ass einfach, zäitlech ze begrenzt an dann hues de jo oft Leit, déi s de wëlls an der Mëttespaus treffen oder du hues mat dengem Mataarbechter e Gespréich oder du muss een eppes plangen, du muss een eppes virbereeden an dann ass et jo awer nach net fäerdeg, dann hues de jo owes nach deng ganz Saachen. Jo, also 2018, wéi ech déi éischt Kéier gewielt gouf, hunn ech nach aktiv Volleyball gespillt, du erënners dech? Ech erënnere mech. Sinn ech awer zweemol d'Woch op den Training gefuer, vun aacht bis zéng, dat hat ech geduet, dat géif ee Dat géif jo gutt goen, niewent engem Hallefzäitmandat an der Chamber. Dat huet genau eng Saison gedauert, 2019 war et du schonn eriwwer. Mee pass op! An do hate mer nach kee Kand. Nee, mee dat hues de awer elo duerch aner Saachen ersat. Ass net, wéi wann s de elo déi Zäit doheem wiers. Mä nee, ech war och déi Zäit virdrun net um Training ganz oft. Et war oft, datt dann awer eppes derzwëschent koum. Da war eng Assemblée générale vun engem Veräin, deen awer wichteg ass, grouss genuch ass, datt een dohinner geet. Da ware Konferenzen, op déi ee geet, wou et ëm Projete geet, déi grad an der Chamber debattéiert ginn. Dann geet, d'Politik hält jo net op mat deenen 90 Minutten, wou mer an enger Kommissioun iwwert en Thema diskutéieren. Nee, dat ass jo genau dat Falscht, wann s du net géifs op esou Saache goen. Also komplett onprevisibel heiansdo. Kommen Invitatiounen och immens spéit. Heiansdo weess een och bis den Dag selwer net, ob een dann Zäit fënnt, fir dohinner ze goen. Dat ass eppes, wat heiansdo och schwéier ze erklären ass, souwuel heiheem, Dir, och der Famill, der eegener Famill, ob een da elo Zäit fënnt, fir op e Familljenevenement ze kommen oder net, hänkt Engersäits natierlech vun de Prioritéiten of. Ech mengen, déi grouss Evenementer si fir mech absolut Prioritéit, Hochzäiten, Gebuertsdeeg, grouss Fester, déi mer zesumme feieren als Famill, sinn natierlech prioritär. Mee esou déi kleng Saachen, esou kënne mer den Owend iesse goen, kënne mer de Mëtten iesse goen, dat ass eppes, wat oft eng Verhandlungssaach ass zwëschen wat Fir Invitatioun hunn ech nach deen Dag an. An heiansdo hues de der zwou, dräi parallel, wou s de net weess, wéi s de dech solls opdeelen. Et ass ganz heefeg, datt ech all Owend kéint op dräi Plaze gläichzäiteg sinn. Dat mécht et net méi einfach, fir dann dräi Mol Nee ze soen, well et wëllt ee jo net permanent Nee soen. Oder wat mer och schonn haten, dann hues de bei enger Saach Jo gesot an du wëlls och goen An ech soe mol, ech soe jo dann och géi, ne, mir ass dat jo och wichteg, wéi gesot, mir hu gesot, du wëlls och net de Kontakt verléieren oder du wëlls jo déi Saachen all vun deem anere Point de vue héieren. An da komme Familljenurgencen, ech soe lo mol, eisen Hond, deen am Moment gesondheetlech net gutt drop ass an deen al ass, wann ech krank sinn an dee Moment net kënne sou fir d'Mia do sinn, wéi et brauch, dass de muss asprangen. Ech mengen, dat kënnt jo nach on top, well mir schwätze jo elo nach nëmme vun der Politik, mee du hues jo genau sou een normalen Alldag mat normale Suergen an engem normale Familljenalldag wéi all aneren och. An dat geet nëmme well ech op engersäits op dech ziele kann, anerersäits awer och op de Rescht vun der Famill, déi dann awer bereet sinn, fir mol op mir opzepassen, fir den Hond ze huelen, fir vläit eppes ze maachen, wat mir einfach elo net méi hikréien zäitlech, wou et dann awer wichteg ass. An do muss een och immens dankbar einfach si fir déi Hëllef, déi mer u sech kréien, fir deen, dee Support, deen ee ronderëm kritt. Also, pardon, mä. Et seet een oft, et brauch een en Duerf, fir, fir Kanner ze erzéien, mee ech géif soen, et brauch een eng Stad, fir Politik kënnen ze maachen. Ja. Et kann een dat net ouni e Réseau, deen, deen engem awer Saachen ofhëlt, deen, deen sech, deen och heiansdo net freet, ob dat Kollege sinn, ob dat Famill ass, déi och immens vill Versteesdemech einfach dofir hu wann een kuerzfristeg ofseet, wann ee kuerzfristeg seet, ech kommen do eng Stonn méi spéit. Wann een zesummen an d'Vakanz fiert, permanent um Handy hänkt. Ech wosst, datt déi Anekdot elo, ah, den Handy, okay, ech hat geduet, d'Anekdot vun. Honnertdausend Anekdoten. Datt mer déi lescht fënnef Joer keng eng Päischt Vakanz haten, wou ech net éischter heem komm sinn. Oder méi spéit dohinner. Oder ganz Klassiker, du kënns, d'Päischtvakanz fänkt Samschdes un, Du kënns Sonndes owes iergendwéi zréck aus iergendenger Missioun. Mir wëlle Méindes fueren. An dann ass et awer esou, datt s de sees, Nee komm, mir wëlle jo e bësse méi Zäit nach hunn. Dann komm ech op de Flughafen, sees, Mir fuere riicht duerch iwwer d'Nuecht. Da bass de schonn doudfreg. An da moies kënnt iergendwéi eng Urgence. An da sees de, Ok, et ass gutt, ech buchen en TGV fir zréck. An da bass de scho rëm iergendwéi donneschdes zréck. Also du hues och schonn heiansdo Aller-Retoure mam Zuch gemaach, oder? Mir maachen ëmmer de Gag, well et ass wierklech d'Päischtvakanz, genau déi, wou mer et iergendwéi ni hikréien, datt mer do déi zesummen déi Vakanz maachen. Muss een awer och soen, mir gi mat denger Famill zu véierzéng, fofzéng loune mer eis ëmmer e grousst Haus, ëmmer op därselwechter Plaz an der Provence, wou mer eis all zesumme gesinn. An dat ass wierklech eis Familljevakanz. An dat ass halt schued, wëlls du ëmmer esou dann den Electron libre bass, deen weess een ni genau, kënns de elo, kënns de net, wéini kënns de, wéi laang bleifs de. Fir mech war et immens frustrant. Mëttlerweil weess ech et. Ech mengen, et ass och ganz gutt, wann een einfach mëttlerweil seng Erwaardungen upasst oder seng Erwaardungshaltung erofschrauwt. An eben och elo doduerch, datt dann d'Mia dann derbei ass an eben och mat senge Cousin a Cousinne kënnt Zäit verbréngen, mat de Grousselteren, ass dat och guer net esou schlëmm, wéi virdrun, wou et, looss soen, nëmme mir zwee an der Koppel waren an ech mech dann einfach ëmmer esou komesch gefillt hu wann déi aner do mat hire Partner waren an ech sëtz dann do eleng um Dësch. Jo, an dat ass jo och net eppes, wat engem liicht fält, fir dann ofzesoen. Also ech ka mech do ganz gutt un Missiounen erënneren, wou ech och, sot ech emol, der Chamber gesot hunn, Humm, also wann der een anere fannt deen do kann, dann wann ech giff, huelt als éischt deen an. Wou dann och heiansdo et wierklech un der Prioritiséierung hung, mee jo dat, ech mengen mir si schonn, datt ech aus der Vakanz zeréckkomm si fir datt mer direkt op déi nächst Plaz weidergefuer sinn oder datt ech vun iergendwou heem kommen a mer direkt an d'Vakanz fueren, dat ass quasi gang und gäbe mëttlerweil. Dat ass dat Normaalt, jo. Also dat anert hu mer eigentlech net méi. Mir haten. Dat geet just nach eng Kéier duerch d'Versteesdemech vu jiddwerengem, deen involvéiert ass. An ech mengen, dat ass dat vläicht den, de Kär, deen, deen ech, deen ech awer haut an deen Alldag oder an déi, an dat, wou mer haut ugefaangen hunn driwwer ze schwätzen, emol wëll bréngen, dat éischens, et ass onprevisibel. Et kléngt um Pabeier, wéi wa mer ganz kloer Wochen hätten, wou kloer drasteet, du hues da Kommissiounssëtzung duerst, dann Plenière duerst, dann keng Plenière. Wat dat awer net ofdeckt, dat sinn all déi Verpflichtungen, déi ausserhalb vun de Plenièren a Kommissiounen sinn. Dat kënnen Deplacementer fir d'Chamber sinn, dat kënnen Verpflichtunge si vis-à-vis vun denge Wielerinnen a Wieler, dat kënnen Verpflichtunge si vu aneren Engagementer, déi een huet, Engersäits well ee Politiker ass oder eben déi een och huet, well een jo engagéiert ass. Politiker sinn heescht jo engagéiert sinn. Ech soen dat ganz oft, wa Leit mer soen, jo Armi, kuckt emol an der Chamber, diskutéiert ëmmer an dann dono verdréit Der Iech esougutt, da gitt Der e Patt zesummen huelen. An da soen ech ëmmer, mee dat ass well ech der grousser Majoritéit vun eisen Deputéiertekolleegen ënnerstellen, datt se dat nämmlecht Zil hunn, d'Welt besser ze maachen, mee halt aner Methoden asetzen oder eng aner Vue hu wéi een d'Welt besser ka maachen. Mee datt ech awer quasi jiddwerengem, ech maachen bewosst e puer Ausnamen, ënnerstellen, datt en d'Welt wëllt besser hannerloossen, wéi e se virfonnt huet, an dat mécht jo dann och, datt een als Politiker déi Engagementer nieft der Politik huet. Ziel vläicht emol op, wat alles muss. Ah, ech mengen, do komme mer nach dozou, wa mer eng Kéier iwwer all de Rescht schwätzen. Mee fir et kuerz ze maachen, Ech sinn engagéiert bei der Volleyballsfederatioun, souwuel am ca als Vizepresident an als President vun der Reglementskommissioun. Ech ginn aktiv päifen am Volleyball, dat heescht weekends och heefeg nach an de Volleyballshalen ënnerwee. Mech am meeschten nervt. Dann sinn ech am ca vun der ONG dee Guiden a Scouten fir eng Welt, eng Entwécklungshëllefs-ONG, déi aus mengem Scoutsengagement eraus natierlech immens wichteg ass, wou ech och am Comité directeur sinn an dofir aktiv dru matschaffen. Dann sinn ech an enger Rëtsch internationale Réseauen aktiv. Dat ass d'Global Young MP Initiative, wou et drëm geet, jonk Membere vu Parlamenter aus der ganzer Welt zesummen ze bréngen. Ech diskutéieren an enger ganzer Rëtsch aneren nationalen an internationalen Organisatiounen nach mat. Also et ass Den Dag léisst sech gutt fëlle mat der Halschent vun deenen Aktivitéiten, déi ech maachen. Ech muss vläicht nach eng Kéier grad mäi Gefill beschreiwen, wéi s de alles dat do opgezielt hues. Et ass ëmmer nëmme esou, o Gott, o Gott, o Gott, o Gott. Well et muss ee sech jo bewosst sinn, mir hunn en Hond an eng Kaz, mir hunn e Kand vun dräienhalleft Joer, mir hunn eng Bezéiung, Mir hunn nach déi eng oder aner Saach hei am Haus, déi gemaach wëllt ginn. Also wann Dir Iech wonnert, wann iergendwann eng am Laf vun dësem Podcast déi Mauer hannert eis d'Faarf wiesselt, dann ass dat keng optesch Täuschung, mee dat ass dem Christine säi grousse Projet fir déi nächst Wochen. Mäi grousse Projet, et ass eng Mauer unzesträichen. Bedréins dat esou? Däi grousse Projet ass, datt mer emol de Keller e bëssen amenagéieren. Jo, also ech hunn alles kaf. Mee du schweifs erëm of. Säit engem Joer, an ech wëll dat och säit engem Joer maachen, an dat weist erëm déi Onprevisibilitéit.